قلعے دے اتے وان فیب دا جڑا دفتر ہے وان فیب دے دفتر اسا موجود ہیں اور اسا آج مانا کسی چالی نوز بعد آسو دوبارہ تو آرہا چلو ہون پہنچ جائیں سی جو گھنٹہ گھر ملتان ماشاءاللہ خوبصورت لوکیشن ملتان دا دل اے بڑے صاحب ہے کیڑی کیڑی شہر ذرا زور دا بول یار
منڈے لینے آیا استاد
اے انڈا تیکوں نئیں نظر آندا پیا۔ کم چلسی کیاں نہ چلسی۔ او زبردست چلسی اس تھاں پہلے کہیں کول ہے وی کیاں نہ۔ تساں نواں کم گھن کے آئے وے۔ ہر بندے دی ضرورت ہے ایندے واسطے دھکے کھاونے پوندے ہن شجاع آباد جلال پور انتظار کرنا پوندا ای لوکاں کوں۔ سائیں مزید دعا فرمیسو اے ساڈے نویں کم دے وچ نویں کاروبار دے اللہ پاک برکت عطا فرماوے۔ السلام علیکم دوستو کیا لے تو بیسری کے میں خالد بٹی تو ساڈے تے بنا یوٹیوب چینل تے فیس بک پہ بٹی ویلوگ 7 ایکس تو دوستو ساڈا پروگرام بن گئے اج ملتان منجان دا وی کلومیٹر دا سفر کرن تو بعد دوستو ہی ٹائم اسا پہنچ چکے ہیں اپنے پیارے سٹی شہر شجاباد جیویں جو تہاکوں پتہ ہے کہ شہر شجاع آباد بہت ای پرانا تریخی شہر ہے، اساں آکھیا اپنڑے دوستاں کوں شہر شجاع آباد دی وی سیر کروائوں۔ اے سین ہے دوستو ماشاءاللہ ہین ٹائم اساں پہنچ چکے ہیں ملتان شریف۔ قلعے دے اتے وان فائیو دا جیہڑا دفتر ہے وان فائیو دے دفتر تے اساں موجود ہیں اور اساں اتھاں بنڑواونڑ واسطے آئے ہیں اپنڑا ڈرائیونگ لائسنس کیونکہ ڈرائیونگ لائسنس ساڈا بنڑیا ہویا کوئی نہ ہئی ایں وجہ نال تہاکوں پتہ ہے اج کل جیہڑے حالات چلدے پئے تاں ڈرائیونگ لائسنس ہونڑاں بہت لازمن ہے۔ اور میڈے نال موجود ہیں میڈے پیارے شاگرد۔ سلام کر گھرا۔ سلام علیکم۔

بس والی تو لگا سارا سی کام ختم چلو ہن ماشاءاللہ اتوا ویو سی چیک کرو ماشاءاللہ سی سی 15 دا دفتر دوستو جس ٹائم اساں 15 دا دفتر تو باہر نکلے ہیں تے یقین کرے سو دل نہ کریندا پئی اگا ونجن دا برحال مجبوری کیونکہ ٹائم جس ٹائم اساڈی تے ٹائم کافی سارا تھی چکیا ہے اور اساں ول اے سوچ کے اگا روانہ تھی گئے ہاں ساں کہ زندگی انشاءاللہ رہے گی تے دوبارہ جس ٹائم آندے پئے ہیں ملتان شریف وچ اور دربار شریف دی لازما زیارت کر کے ویسوں اور ماشاء اللہ ہن آ گئے ہیں تلے ایڈے گھنو اتھاں سامنے سی گھنٹہ گھر چوک ای وے اے سی خوبصورت لوکیشن اور یقین کرو دوستو ایں جگہ کوں چھوڑن دا ساڈا دل ای کوئی نہ کریندا پیے کیونکہ اے جگہ ای ایسی اے ماشاء اللہ ایڈے گھنو ملتان دا دل آکھیا ویندے وے گھنٹہ گھر چوک کوں ماشاء اللہ خوبصورت لوکیشن کیا بات ہیسی ساڈے ملتان شریف دی۔ ایسی نے دوستو ماشاءاللہ اسا ہی ٹائم پہنچو ایسی چوک فوارا آصف اشرف پلاسٹک سٹور کوئی سا ماشاءاللہ اسا ایسی اسا دکان دے کام شروع کرنے پہ اپنی دکان دے اٹھے لیمنیشن دا جیسے موٹر سائیکل کو لیمنیشن وغیرہ تھی جناب کو کام سٹارٹ پہ کرنے ہوئی تو آتے جو انتے سامان وغیرہ گنے اندر لیمنیشن وغیرہ باہر شور بھی ہے ذرا اگنور کرے تو چل دے ہیں دکان دے ویچے تو آپ کو ویو بھی چیک کر بینے تھے اپنا سامان وغیرہ گنے لیمنیشن دا تے اندر چل دے ہیں دکان دے ویچے

انتظار کرنا پوندا اے لوکاں کوں۔ لالپور پیر والا اور شیخ آباد تقریبا ساڈے کولو وی توں پنجی کلومیٹر دا سفر اے جیڑی وجہ کنیں اتھاں دے جیڑھے ساڈے پنڈ آلے ہن تاں او ویندے ہن فیر شیخ آباد دا رخ کریندے ہن جلال پور دا ہن اساں ماشاءاللہ لیمینیشن دا ٹوٹل سامان وغیرہ اسیں گھن آئے ماشاءاللہ اے ڈیکھو سارا سامان دی سیٹنگ کر ڈیتے اور انشاءاللہ انشاءاللہ امید اے کہ ساڈا کم ماشاءاللہ چل پوسی اور تساں وی مزید دعا فرمیسو اے ساڈے نویں کم دے وچ نویں کاروبار دے اللہ پاک برکت عطا فرماوے۔ اچھا اے ویسی گن ایں گن دے نال نہ جس ٹائم لیمینیشن وغیرہ لگدی نہ کینٹی ٹاپنگ دے اوتے ول اے گن دا بہوں وڈا کردار ہوندے اے گن ہیٹ کریندی اے ہیٹ نال ہیٹنگ دے نال جیڑا پیپر ہوندا نہ اے پیپر لگیا ویندے امید اے کہ جیڑے ساڈے علاقے دے ساڈے کول ہی آسن اور انشاءاللہ انہاں کوں صحیح طریقے نال ہی لیمینیشن وغیرہ کر کے ڈیسوں اور بالکل ہی ریت و ریت کم کر کے ڈیسوں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ول ملدے تاکوں تب تک اللہ حافظ